Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, Här Minister, ech mengen, ech soen fir d'alleréischt der Madame Loschetter an och dem Här Roth Merci fir hir Rapporten, fir déi jeeweileg Projeten, déi mer haut matdiskutéieren. Ech sinn haut, wann ech hei stinn, ganz houfreg op meng Partei, Well ech sinn der Iwwerzeegung, datt mer haut net géingen iwwer e Gesetz iwwer d'Burka hei am Land schwätzen, wann d'ADR net 2014 d'Initiativ geholl hätt. Ech gleef kaum, datt dann csv nokomm wär an datt d'Regierungsparteien an der Folleg nokomm wären, soudatt ech, mengen ech, ouni Iwwerdreiwung eis awer kann do de Mérite derfir ginn. D'Regierung huet ganz laang, argumentéiert, dat ass hei schonn e puermol exposéiert ginn, datt et eigentlech keen national Gesetz bräicht, datt et duergeet esou kommunal Reglementer ze hunn. An dann ass natierlech d'Fro, den Här Bodry huet dat genannt, eng delikat Fro, wat dann d'Ursaachen dervu waren. An et goufen eng Rei Zitater hei bruecht. Ech wëll Iech och eent bréngen, mengen ech, wat ganz, ganz déif kucke léisst, dat ass en Interview um Radio, op rtl, Vum 26 November 2015 vum Här Dan Kersch, Banneminister vun dëser Regierung, iwwer d'Burka ënner anerem, an en huet gesot, de Fokus vun der Weltëffentlechkeet misste mer no elo net op Lëtzebuerg lenken. Mir géingen also kee Burka-Gesetz huelen, fir datt aner Leit net mierken, datt mir zu Lëtzebuerg, dat ass elo dat wat ech soen, net dat wat den Här Kersch gesot huet, mee u sech, mir bräichten dat net ze man, mir sollten et net man, datt verschidde Kreesser op dëser Welt net drop opmierksam ginn, datt mir hei eppes maache géint eng bestëmmte Form vum Islam, net bestëmmte Risikoe géinge provozéieren. An dat ass eigentlech dat wat domadder gemengt war. Ech muss soen, den Här Bodry, mengen ech, an anerer hu gesot, mir sollten hei, den Här Bodry huet och d'Urteel, net d'Urteel, mee den Avis vum Dikrecher Geriicht virgelies an huet gesot, bon, d'Poliziste wäerten dat wahrscheinlech net duerchsetzen. Mee wéi kann dann eng Partei, déi seet, d'Poliziste kënnen dat net duerchsetzen oder wäerten et wahrscheinlech net duerchsetzen, awer jorelaang argumentéieren, d'Pecherte sollen et duerchsetzen? Well dat wär jo d'Konsequenz gewiescht, wa mer dat do net national geregelt hätten, mee op dem Niveau vun de Gemengereglementer. Dann hätte mer dat do op dem Niveau vun de Pecherten gelooss, an dat wär jo nach vill méi schwiereg fir déi betraffe Leit, wéi dat haut d'Agents communaux, wéi dat elo mat de Poliziste vläicht de Fall ass. Et wor och net, an dat soen ech mat allem Respekt fir den Här Roth, et wor och net d'Initiativ vun der csv, déi derzou bäigedroen huet, déi heie Saach elo no vir ze dreiwen, nodeem eng Gesetzesvirschlag vun der adr do war, mä et wor eng international Entwécklung. Vun 2015 un, do hate mir schonn eist Gesetz laang deposéiert, koum déi grouss Migratiounswell. Et koumen och vill méi Attentater an Europa. Ob do elo en Zesummenhang besteet oder net, wëll ech net diskutéieren. An et ass eng ganz grouss Sensibilitéit an der Opinion publique gewiescht iwwert déi heie Fro. An dat huet derzou bäigedroen, datt eeben aner Parteien och do Initiative geholl hunn. Ech wëll vläicht kuerz eng Kéier déi Positioun vun de verschiddene Parteien hei am Land beliichten. D'adr hat sech positionéiert, csv koum no. Bei de Sozialiste gouf et dann vun engem Regierungsmember, vum Parteipresident och Stellungnamen. Bei der DP, dat huet mech ganz déif beandrockt an net positiv, gouf et deemools e puer ëffentlech Verlautbarungen, prinzipiell géint d'Burka, mee wat maache mer, wann de kuwaitesche Geschäftsmann op Lëtzebuerg kënnt? Geld sténkt net. Entweder et vertrëtt een de Prinzip vun der Fräiheet a vun der Dignitéit vun der Fra, dann ass dat hei am Land de Fall. Mee et ass awer net de kuwaitesche Geschäftsmann, deen eis Prinzipie soll a Fro stellen. D'Jeunesse démocratique, muss ech soen, d'Jeunesse démocratique hat awer gesot, mir sollen déi bestrofen, déi aner Leit zwéngen, eng Burka unzedoen wéinst hirem Geschlecht. Awer dat ass net an dëser Regierungsproposition, déi mir haut hei diskutéieren. Do gëtt deen net bestrooft, deen eng Fra zwéngt, eng Burka unzedinn. An domadder sinn ech scho gespaant, ob d'Jeunesse démocratique dann op dës Gesetz reagéiert. Mir haten awer och e Pro-Burka-Lager, déi dat op kee Fall wollte verbidden, déi Lénk, déi Gréng, d'Jeunesse socialiste an déi jonk Gréng. Dat ass pro Burgellahrer hei am Land gewiescht, kloer. An et huet mech beandrockt, wéi zum Beispill déi jonk Gréng, déi profund Analys, déi déi gemaach hunn, nach den 8 August 2017, wou déi jonk Gréng eis erkläert hunn, dat déi Burkafro hätt näischt mat Integratioun a Feminismus ze dinn, mee nëmme mat der ongesonder männlecher Fixéierung op de weibleche Kierper. Déi anthropologesch Héichfleeg vun den jonke Gréngen. hunn allerdéngs wahrscheinlech mat derzou bäigedroen, datt mer esou e schwaach Gesetz hunn, wéi dat, wat mer haut hei diskutéieren. Ech wëll awer och nach e puer frëndschaftlech Wieder un d'Kollege vun der csv riichten. D'CSV huet a mengen Aen, an ech ka mech selbstverständlech ieren, mee si huet eng ongeschriwwen Deontologie an dësem Parlament verletzt, D'adr hat praktesch déi identesch Proposition de loi ee Joer virdrun deponéiert. Näischt hätt verhënnert, datt csv, déi jo an der Ausriichtung bal Wuert fir Wuert vun eiser Proposition d'accord ass, hätt se jo kënne soen, Kommt, mir maachen dat do zesumme, maacht nach e puer Ännerungen, deen Text, e puer Amendementer, dann droe mir dat do mat. A Klengegkeeten, mir hätten et gemaach. Awer déi Obsessioun, fir do wëllen ze beweisen, datt se eis Ideeën net klauen, obschonn se et awer geleeëntlech maachen, huet dat do verhënnert. Csv huet och, wéi verschidde vu menge Virriedner zu Recht gesot hunn, net ëmmer esou geduecht. Csv-Ministeren 2011 hunn zesumme mat der LSAP eben dat. refuséiert a vun enger tolérance mutuelle geschwat, vum respect des autres an esou weider an se sinn eréischt wakereg ginn, nodeem d'ADR hir Proposition de loi gemaach hat. Nee, et ass leider, leider eng Gewunnecht. Den internationale Kontext wëll ech awer och hei ënnersträichen. Et gëtt jo europäesch Länner, ëmmer méi, déi d'Burka verbidden, a verschiddene Formen, och, och arabesch Länner, och arabesch Länner, a Marokko an an aneren arabesche Länner ass d'Burka verbueden, an islamesche Länner, dat muss mer och emol eng Kéier soen hei, an am Iran. Ech wëll dat och mol eng Kéier ënnersträichen, dat hei Parteien, déi awer traditionell soen, si hätten d'Fraerechter fir sech gepacht, wou ech grouss Zweifelen drun hunn. Mir haten eng Chamber-Delegatioun, déi an den Iran gaangen ass. Ech hat d'Madame Loschetter bal net erkannt op der Foto, well se esou vill Kappticher hat se un. An deemselwechte Land, an deemselwechte Land Ginn d'Fraen haut, couragéiert Fraen, dinn hir Kappduch aus, stellen sech op ëffentlech Plazen, wénke mam Kappduch fir hir fir hir Fräiheet ze demonstréieren, an eis Parlamentarierinnen, eis Gréng, ginn dohinner mam Kappduch. A Saudi-Arabien huet de Krounprënz gesot, e wéilt d'Vollverschleierung net méi, genaue Wording musse mer kucken, Kappduch jo. Dat si grouss Evolutiounen, an ech mengen och dat musse mer gesi wa mer vum internationale Kontext kucken. Hei zu Lëtzebuerg gëtt et leider en Deel vun deene soi-disant feministesche Beweegungen, déi fir d'Burka argumentéieren. Dat ass schwéier nozevollzéien. Mir hunn an eise Gesetzesvirschlag argumentéiert, natierlech schonn am Urteel vum Europäesche Gerichtshaff, dat ass awer, Eng Noutwendegkeet gewiescht, juristescher Natur, mee näischt verhënnert, datt mir nach eng politesch Analys derbäisetzen. An eis politesch Analys ass, Jo, et geet ëm d'Zesummeliewen, mee et geet och ëm d'Sécherheet. Et gouf Attentater, et gouf kriminell Akter ënnert dem Couvert vun der Burka. Et geet ëm d'Rechter vun der Fra, selbstverständlech. A mir an eiser Gesetzespropositioun wëlle jo déi bestrofen, déi en aneren zwéngen, eng Burka unzedoen. Dës Regierung bréngt dat emol net fäerdeg. Et ass och esou, datt mir dee Gesellschaftsvertrag vun där csv, vun deem csv geschwat hu selbstverständlech akzeptéieren. An dofir ass et jo och wichteg, datt eben all eise westleche liberale Rechtsstaat sech affirméiert géintiwwer engem klengen Deel vun enger radikaler Interpretatioun vum Islam, vu Salafismus a vun aneren, well an der Burka ass en Element vu Provokatioun. Ass e Symbol vun enger Integratiounsverweigerung, wéi verschiddener vun deenen, déi dei undoen. Et ass heiansdo de Fändel vum politeschen Islam, wéi verschiddener. Alles dat, wat mir net wëllen, well et deene Grondwäerter, fir déi d'ADR steet, a villem widdersprécht. Mir wëllen d'Dignitéit vun der Fra hei verdeedegen, net se an e stoftene Prison stiechen. An dat Fräiwëllegkeetsargument, wat verschiddener uféieren, schéngt eis zweifelhaft ze sinn. Mir wëllen. Hei och ganz kloer soen, dat d'Burka-Diskussioun net déi eenzeg ass, wat d'Integratioun ugeet. D'Integratioun ass an eisen Aen, och an enger Gesellschaft, déi multikulturell ass, an deem Sënn, dat vill verschidde Kulturen sech hei erëmfannen. Mee Multikulti heescht net, dat mer egal wat mussen toleréieren. Multikulti heescht net, dat mer virun all Fuerderung mussen noginn. Well mir hunn nach aner Problemer, och am Zesummenhang mat verschiddene Kulturen. Mir hunn an de Klinicken Männer, déi hir Fraen net alleng bei den Dokter loossen, dat se do kënnen ënnersicht ginn. Och dat ass en Deel vun der Realitéit vun dësem Land, wou mir soen, Nee, déi Privatsphär, d'Fra beim Dokter, déi muss och kënne garantéiert ginn a protegéiert ginn. An där Saachen hu mer méi. An et ass net, dat mir wëllen noginn, Schrëtt fir Schrëtt, géintiwwer Fuerderungen, déi eis kulturfriem sinn, déi eiser jüdesch-chrëschtlecher Zivilisatioun, eisem humanisteschen Ierwe net entspriechen. Mir ginn eis Zivilisatioun net op, net déi Wäerter, déi eis Kultur ausmaachen, fir ënner der Pressioun vu verschiddene radikalen Elementer hei nozeginn. Mir wëllen déi Gesellschaft esou erhalen, wéi d'CSV gesot huet, de Gesellschaftsvertrag an d'Kultur déi mir hunn, déi bleift a Leit, déi heihinner kommen, sollen sech un där ausriichten, un eise Wäerter an net ëmgekéiert. Et ass och esou, datt de Regierungsprojet hei, ech verstinn, ech verstinn déi Gréng och net, also ech muss dat ëmmer erëm, dat ass eng Partei, déi mech wierklech verwonnert, Si ginn hei no enger gewësser Interpretatioun, salafistescher Interpretatioun heiansdo vum Islam. Dat ass awer eng Partei, déi iwwert d'Joren alles gemaach huet, fir hei d'Trennung vu Kierch a Staat duerchzesetzen. Dat ass schonn erstaunlech. Si wëllen d'Elektromobilitéit promovéieren an mat der Atomindustrie domadder ausbauen, well dat ass dat, wat se maachen, nodeem se jorelaang gesot hunn, si wäre géint d'Atomindustrie. Si hu jorelaang behaapt, si wäre Pazifisten a stëmmen hei all militäresche Projet mat. Et ass eng Partei, déi mech wierklech verwonnert, well prinzipientrei si se net. Fir eis als adr ass et awer de Contraire. Fir eis sinn eis Prinzipie wichteg a mir stinn zu hinnen. Mir akzeptéieren net eng Segregatioun an der Gesellschaft, mir hätte gär Integratioun. Mir akzeptéiere keng Ënnerdréckung vun der Fra, net d'Intoleranz, keng Parallelgesellschaften a kee Sécherheetsrisiko an eiser Gesellschaft. An och dat ass wichteg, well zu enger Zäit, wou d'Regierung higeet a wëll d'Polizei reforméieren, mierke mer schonn, datt a ville Beräicher och do keng richteg Energie derhannert ass. Déi Policereform, déi elo kënnt, déi bleift wäit hannert deem zréck, wat eis Gesellschaft wierklech géing brauchen. D'Regierungspropositioun ass och onpraktikabel, dat hat den Här Roth ganz gutt beschriwwen, Undoen, ausdoen, dat wor d'selwecht wéi fréier mat de Gemengen. Bass de an der enger Gemeng, kanns de se undoen, d'Burka, an an der nächster Gemeng muss de se ausdoen. Hei ass et mam Bus oder mat soss eppes, wou s de se un an ausdees. Dat ass net praktikabel. Mir hunn eis och net un déi belsch an déi franséisch Legislatioun gehal, déi awer de gréissten Deel vun eisem Gesetzeswierk direkt beaflossen. Et ass och. Et sinn net genuch Prezisiounen dran. Et hätt ee genausou gutt kënnen eng Interdiction d'accès ausschwätzen, bei verschiddene Verwaltungen. Och dat ass net geschitt. Dat wär vill méi einfach gewiescht. Heiansdo déi Begrënnunge vum Gesetz, do muss ee bal laachen, wann een liest, wann een do op eemol de Kleeschen verglach kritt mat der Burka. Also, ech muss soen, d'Phantasie vun dëse Regierungsparteien, déi ass heiansdo bewonnerenswäert. Mee ech mengen, mir kënnen awer all den Ënnerscheed nach maachen tëschent dem Kleeschen an enger Burka. Et brauch een och mam Privatauto, do froen ech mech och heiansdo, wéi, wéi realistesch déi Leit da sinn. Ech ka mer virstellen, ech hunn et ni probéiert, mee ech ka mer virstellen, datt, wann ee mat enger Burka an engem Auto sëtzt, datt een dann net vill gesäit an datt een eleng schonn aus Verkéierssécherheetsgrënn dat sollt verbuede ginn, och wann et, och wann et e private Raum ass. An et ass ongerecht. An et ass ongerecht. Well, wéi gesot, d'Jeunesse démocratique hat do Recht. D'Jeunesse démocratique, do sinn der derbäi, déi kéinten haut an d'Adrenalin kommen, well et ass jo ganz kloer, datt e Gesetz muss déi bestrofen, déi anerer, déi anerer zwéngt, fir eng Burka unzedinn, eppes, wat dës Regierung mol net capabel war. An et freet mech, an domadder halen ech op, et ass eng perséinlech Satisfaktioun, an Dir erlaabt mer, dat kuerz ze soen, mir haten hei, wou mir iwwer d'Meenungsfräiheet geschwat hunn, do hate mer eng Diskussioun, den Här Minister Braz an ech, iwwert d'Interpretatioun vum Strofrecht, well den ECRI hat gesot, en huet d'Lëtzebuerger Geriichter félicitéiert fir eng large Interpretatioun vum Droit pénal am Beräich vun der Meenungsfräiheet, vun der Repressioun vun der Meenungsfräiheet. Dorobber hin hat ech gesot, le droit pénal est d'interprétation stricte, an ob den Här Minister dat och esou gesäit, an ech hat him eng schrëftlech Question parlementaire gestallt, Wou en da geäntwert huet ronderëm, mir hätten de Principe de l'égalité en droit pénal, awer de Saz Le droit pénal est d'interprétation stricte ass virun e puer Méint nach net iwwer seng Lëpse komm. Haut huet de Staatsrot an deenen Avisen zu dësem Gesetz der Regierung, ech weess net vivill Mol, fënnef, sechs Mol an d'Buch geschriwwen, Le droit pénal est d'interprétation stricte. An och den Här Minister, mengen ech, huet dat an dem Kontext vu dëser Diskussioun gesot. Mee et gëllt net nëmme fir hei, et gëllt fir eist ganzt Strofrecht. an och fir d'Meenungsfräiheet, an ech mengen, d'ADR wäert och déi Diskussioun nach viru féieren, an ech soen Iech villmools Merci. No deene frëndschaftleche Wierder ginn ech d'Wuert weider un den Här Wagner. Ech versiche frëndschaftlech ze bleiwen, Här President.